Garyplygy bar-a, men öz duşmanyma da dilämok. Çaga döwrümiz klasdaşlarymyz bilen gürleşýärdik daşy sapakdan soň daşaryk çykyp. Mümkin, mümkin altynjy, ýedinji klas kiçidik o döwür. Onsoň ine sapakdan soň şo klasdaşlarymyz bolup bir-birimizden soraýarys. Ine sen uly bolsaň näme işlejek? Ine sen uly bolsaň näme etjek? Onsoň şo klasdaşlarymyň arasyndan käbiri aýtýar. Ine, men ulansam, mekdepde professor boljak diýýär. Ýa nebir aýtdy, ulansam, men lukman boljak diýýär, aýdymçy boljak diýýäni bar, onsoň näme başga harby işde gitjek diýýäni bar, sen sport bilen meşgullanjak diýýäni bar. Onsoň şeýdip indi oçur maňa geldi. Onsoň olar klasdaşlarym indi menden soraýar, Magtymguly, ine sen ulansaň näme iş etjek diýip. Onsoň men hem aýtdym, aý mümkin söwda ederin ýa-da başga bir zat ederin, bilemok. Ýöne esasy zat bir zady bilerin, näme? Men ulalsam baý boljak diýdim. Onsoň göni aýtdym. Onsoň Niklas saçam seretýän. Aý, näme, baý adamlar erbet adamlar düşünýäň. Garyplar, gowy adamlar bar, diňe garyplar, baýlar erbet. Sen baý boljakmy zat diýip. Şony ýa soraýardylar diýip. Onsoň näme üçin gürrüň berýän ýylyşlar? Şu wagt men pikir etýän şo zatlar hakynda-da. Şu biz çaga döwrümiz, biziň kellämiz ýuwlan. Nähili? Şo garyp adamlar, gowy adamlar, garyp diňe gowy adamlar garyplar bolýar, baýlar erbet bolýar. Sen gowy iş isläp hiçilik baýap bileňok. Bolýar, eger sen baý bolsaň-da, sen kän baýap bileňok ýa-da kän baýajak bolma. Zat diýip şonýaly propaganda. Biz çaga döwrümiz kellämiz ýuwlup-ýuwlup, Neme edilende onsoň göz öňüňe gelýän şu sen ulalýaňa, sen ýigrimi bäş, otuz ýaşa ýetýäňä, seň aňyň bar-a, awtomatiski eýýäm işleýär. Onsoň sen şo döwürde şu aňyňy üýtgetmek ýa-da bir agajy bolmasa gowulaşdyrmak gaty kyn. Bu sebäbi bu işler çaga döwrüň edilýän zat. Onsoň näme üçin aýtýan ildeşlerim? Garyp bolmak, siziň durmuşyňyza geljek iň uly bir betbagtçylygyň biri. Näme üçin? Eger sen garyp bolsaň, mana, sen öz maşgalaňa-da gerek däl. Sen baryp lukmana özüňi görkezjek bolsaň, saňa pul gerek. Sen daşary ýurda okuwa gitjek bolsaň, saňa pul gerek. Sen syýahat etjek bolsaň, saňa pul gerek. Ýönekeý zat ilaçdy. Siz-ä maşgala saklajak bolýaňyz-a, şoňa-da pul gerek. Maşgalany, bara, sen howadan Dem alyp saklap bilemok. Sen geýjek zatlaryňa pul tölemeli, iýjek iýjek naharyňa, iýjek zatlaryňa pul tölemeli. Iň bolmanda öz çagaň bar, mekdepde okatjak özüň-de, şoňa-da pul bermeli. Şoň üçin ara, eger ýanyňyzda dostlaryňyz, klasdaşlaryňyz bar bolsa, onsoň olaram aýtsa, Aýna, sen baý bolma, baýlyk erbet zat diýen bolsa-da, şol adamlardan gaçyň. Baýlyk erbet zat däl, garyplykdyr iň erbet zat.